Merħba, jiena jisimni Matthew Balzan u jiena l-kuratur ewlieni tal-fortifikazzjonijiet fostom il-Forti Delli Mara. U llum ħankellimkom ftit fuq il-kanuni li għadhom jinsabu ġewwa din il-fortizza. Għażilt dan l-artifatt għaliex huwa wieħed mill-vera ftit artifatti tat-tip tiegħu li għadhom jeżistu fil-gżejjer Maltin u jogħġobni għaliex bħala suġġett li jinteressani ovvjament hija l-istorja militari ta' Malta, partikolarment l-era Vittorjana, ġifieri bejn l-1837 u l-1901 li kien iż-żmien meta kienu jintużaw dawn it-tip ta' kanuni. Huma wkoll 38 ton guns, ġifieri jiżnu 38 tunellata l-wieħed. Issa meta qed nirreferi għal dan il-piż, mhux qed nirreferi għall-kanun kollu. It-38 tunellata hija l-kanna biss għax il-kanun ikun magħmul minn tlett partijiet, il-kanna, il-carriage li fuqha tistrieħ il-kanna u l-platform, il-pjattaforma li qiegħda isfel nett u li fuqha l-kanun jista' jdur mill-xellug għal-lemin u viċi versa. B'kollox, fil-fatt, il-piż jitla' ħafna iktar u qed inħarsu lejn piż ta' madwar 55 tunellata. Dawn il-kanuni nħadmu fl-Ingilterra, ġifieri nġiebu Malta lesti fi tliet partijiet u mbagħad ġew magħquda flimkien fil-post. Eh, tajjeb insemmi wkoll illi dan ix-xogħol biex il-kanun jitpoġġa f'postu sar kollu blidejn, ġifier il-kanuni twasslu fid-dockyard ehm, Bormla minn hemmhekk ittieħdu fuq braken qasmu bihom mill-port il-kbir għal port ta' Marsa Xlok kienet inbniet triq dejqa u li sserreb apposta minn qudiem il-fortizza sal-baħar taħt l-irdum u l-kanuni kellhom jittellgħu minn mil-livell tal-baħar sal-post tagħhom fil-fortizza bl-idejn. Sempliċiment jużaw rombli tal-injam, ġakkijiet, winches, eċċetera u dan kien xogħol diffikultuż ħafna, fil-fatt, biex ittellgħu distanza ta' madwar 300 metru ħadu tliet xhur. Din il-biċċa xogħol, dan l-istrapazz kollu prattikament sar għal xejn, għax il-kanuni qatt ma ntużaw fi gwerra jew f'xi battalja. Kienu intużaw biss sempliċiment għat-taħriġ. Normalment bejn darbtej u erba' darbiet fis-sena, l-Armata Ingliża kienet tagħmel it-taħriġ fuq il-kanuni biex ovvjament is-suldati jkunu jafu x'għandhom jagħmlu f'każ ta' attakk u mhux dejjem kienu jiġu sparati dak li jissejjaħ live. Live jiġifieri qed tintuża balla proprja. Ġieli kienu anke jagħmlu training blank, ġifieri qed jisparaw porvli biss minn arballa, u ġieli laqqas dik, sempliċiment jagħmlu eh, taħriġ ta' kif għandu jsir id-drill ta' madwar il-kanun mingħajr ma jikkargaw xejn ġo fih. Għaw żewġ elementi mill-istorja ta' dawn il-kanuni li huma uniċi u iktar ta' kurżità. L-ewwel waħda titratta id-data fuq il-bieb tal-fortizza. Il-Fortizza ta' Dellimana nbniet bejn l-1876 u l-1878, imma d-data fuq il-bieb hija 1881, hemm diskrepanza ta' tliet snin. Dan kien minħabba l-iskariġġ biex jidħlu l-kanuni. Il-kanuni daħlu hawnhekk f'April tal-1880 u li kieku l-bieb kien diġà mibni, kien ħa jkollhom spazju iktar ristrett. Allura, il-bieb baqa' mhux mibni, kienet saret rampa apposta biex il-kanuni jgħaddu minn fuq għax ma setgħux jgħaddu minn fuq il-bridge għax litteralment kienu jifqgħuh. Għaddew bil-kanuni bil-wisa' fil-fetħa mingħajr il-bieb, tpoġġew f'posthom fl-1880 u mbagħad fis-sena ta' wara tlesta l-bieb. U peress li d-data ta' fuq bieb dejjem tkun id-data tal-bieb innifsu, għalhekk hemm dik id-diskrepanza Eh, ta' tliet snin. Apparti minn hekk, eh, element ta' kurżità ieħor huwa illi dawn huma uniċi fid-dinja. Uniċi fid-dinja fis-sens illi huma l-aħħar tip ta' kanun ta' dan it-tip illi għadhom fil-post oriġinali tagħhom. Imkien ieħor fid-dinja fejn ħatara kanuni ta' dan it-tip partikolari mu il-kanun oriġinali ta' dak il-post fejn jinsab illum. Il-kuntest ta' dawn il-kanuni ovvjament huwa dak militari. Hija l-istorja ta' Malta bħala gżira fortizza. Xi ħaġa li kienet ilha tintuża minn żmien il-Kavallieri ta' San Ġwann imma mbagħad l-Imperu Ingliż, l-awtoritajiet militari Ingliżi komplewha ħafna iktar speċjalment fit-tieni nofs tas-seklu dsatax għaliex dak il-perjodu kien perjodu fejn l-artillerija u t-teknoloġija tal-gwerra bdiet tirreġistra avvanzi kbar. Sa madwar l-1850, prattikament il-kanuni kienu għadhom pjuttost l-istess għal dawk li kienu jintużaw matul żmien il-kavallieri, imma mbagħad bdew jinbidlu u kanuni ġodda ta' dan it-tip kellhom bżonn fortizzi ġodda. U hawnhekk naraw ukoll il-qalba fil-prijorità. Sa żmien il-Kavallieri, il-prijorità hija l-fortizza fiha nfisha, imma, fi żmien l-Ingliżi, speċjalment fl-era Vittorjana, il-prijorità kienet l-armament, il-kanun. Il-fortizza qegħda hemmhekk biex tipproteġi lill-kanun u mhux mhux viċi versa. U allura permezz ta' dawn il-kanuni, permezz ta' artifatti ta' dan it-tip, nistgħu nifhmu aħjar l-importanza militari u strateġika ta' Malta bħala parti mill-kullana tal-Imperu Ingliż, speċjalment, fil-fatt għalhekk huwa ż-żmien ta' meta nbnew dawn il-fortizzi, wara l-ftuħ tal-Kanal tas-Suez fl-1869, illi għamel il-Mediterran rotta prinċipali lejn l-Indja, u Malta eżatt fin-nofs. Kellek ukoll elementi politiċi. F'dan iż-żmien l-Imperu Brittanniku kien qed jiġi mhedded jew qed jinkwieta minn possibilment għedewwa ġodda. Kellek l-unifikazzjoni tal-Italja u l-Ġermanja fis-sebgħinijiet tas-seklu dsatax illi jistgħu jkunu ta' theddida għall-interessi Ingliżi fil-Mediterran u għalhekk qed naraw dan l-investiment qawwi ħafna fid-difiża ta' Malta.